Guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porãha ipyre porundy mbo'esyry pegua. Maitei mba'éichapa temimbo'e kuéra. Pene ndive mbo'ehára Mariano Lezcano García, ne mandu'áke, ñañemoarandukuaa, Ñaimeha guive, ko árape ñañe'ẽta temimo'ã rehe. Mba'épa hína pévare ikatu ñañe'ẽ? Jahechakuaáta. Mbo'epyrã oguerúva temimo'ã. Peteĩha moñe'ẽrã jehesa'ỹijo. Ñe'ẽndy. Temimo'ã. Mba'épa ojehupytyse hína kóva ko mbo'epýpe? Peteĩha omomba'e temimo'ã omoñe'ẽva. Ombojoavykuaa temimo'ã ohendúva. Oipurukuaa hekópe umi ñe'ẽndy. Pyahu. Jahechakuaa hína ko'ápe mba'éichapa tapichakuéra oĩ ojopopyhýva, oĩ omba'apóva hína, oĩ katu hína ojupíva jupihápe, ojesarekóva mombyry, ha péicha jahecha hína tapichakuéra mba'éichapa ohechauka ha'ekuéra oimo'ãháicha ha oimo'ãva avei. Jahechami upéicharamo mba'épa ikatu jajapo. Ñahesa'ỹijóta ñepyrũrã moñe'ẽrã. Ñamoñe'ẽraẽ mále kyvy oukuévo ma'imba'á porã rekágui tapére ojuhu mbohapy mitãrusu oguapýva yvyra oñenóva tapykére ári. Omotĩmbo hikuái ñana vai. Ohasávo mitãrusu Ohenói chupe hikuái kóicha. Nde, kuáte, Kape, Palmer, ejumína sapy'aite ave. Mitãrusu marangatuete oñemboja sapy'ami oipopyhy opavavépe ha he'i chupekuéra, Avy'aite che peipirũ haguére, ha katu oĩ ógape che reindykuéra oha'ãrõva ho'uva'erã, ha aiko porãiterei amo timbo'ỹre mba'eve. Añeha'ãta añemoaranduve asẽ hag̃ua tenonde, ág̃ante ajuhúne che mba'á porã. Tapehasa porãite angirũnguéra, péicha og̃uahẽ jey hógape ojuhu'ỹre mba'á porã. Ha katu, upéva, ndoitýi chupe mba'e vai oñeme'ẽséva chupe tapére, osẽse rupi tenonde. Jahechakuaáta ko'ág̃a ñehendy, mba'emba'épa, mba'eñe'ẽpa, mba'eichagua ñe'ẽpyahúpa hína, Jaiporúta ñamyesakã añe'ẽ tape ykére oĩva hína tape yke rehe oguapýva. Peipirũ, mba'épa he'ise hína peipirũ? Peipirũ hína he'ise oñemog̃uahẽva ñandéve jaha hag̃ua jerokyrã, ñembosarãirã, Vy'arã ára mbotyrã, opaichaguápe g̃uarã péva ojeipuru hína pe peipyrũ. Tapehasa porãite, mba'épa he'isene péva. Péva he'ise hína tapevy'ákena, tapeiko porãkena oñondive, ani peiko vaíte pe vy'a joayhu ha po'ápe jaikopa oñondive. Temimbo'a. Mba'épa hína pe temimo'ã? Mba'éichapa térã mba'épa he'ise hína temimo'ã? Temimo'ã ningo pe tapicha remimo'ã oikóva térã oje'éva ikatúva jahechakuaa peteĩ moñe'ẽrã ojehaíva ha avei ojehai'ỹva. Péva he'ise hína ikatúnte ñahendu ikatúva oje'e ha ikatúva avei ñamoñe'ẽ. Heta mba'e ikatu jajuhu tapére Ha katu ñanderehénte oĩ hína jaikuaa hag̃ua iporãva ha ivaíva, jaikeséramo mba'e vaípe, upéva ñanderehéntema oĩ. Ñamboykétapa térãpa jajapyhýta hína upéva rehe jajesareko porã va'erã ani mba'e vai omombia ñande rekove ha itapykue ñande kerayvoty. Ani anga pe vacue rehe ñande japyta rei tape ykére. Mba'épa temimo'ã? Ñemondýi, tekojopy, kerayvoty. Mba'épa reimo'ã? Térã mba'e reimo'ãva, ko'ãva ha'e hína ikatu. Y'a. Apytu'ũ. Mba'épa hína temimo'ã? Jahechami mba'épa ikatu mba'e ñande ñaimo'ãva. Péva ha'e hína temimo'ã. Pe ñande jaguerekóva ñande apytu'ũme ñande kuaapýpe ha jaiporu va'erã ikatu hag̃uáicha ñande rekombo'e ha ñandegueraha porãta pe potĩ rehe. Pévape mba'e ndajeipurúiramo, katuetei japyrũ'yke térã ja'áta hína mba'e vaípe. Jajesareko ko'ã ta'anga rehe ha jahechami mba'épa ogueru ñandéve, mba'épa hína temimo'ã. Térã mba'épa hína ogueru, mba'épa oikuaaséko temimo'ã rupi. Jahecha hína peteĩ tapicha oñaníva, jahecha avei hína ñande retepýpepa mba'éicha ombyai umi mba'e vai omotĩmbo vaikue hína. Upéva ha'épe oñemporandúva hína ko mitãkuña. Jehecha jey. Jahekáma ñe'ẽrãme temiandu porã ohechaukáva. Avy'aite che peipiru haguére ha katu oĩ ógape che reindy kuéra. Péicha rupi hína ohechauka temiandu. Mba'eichaitépa hína pe mitãrusu ojepy'ara'ã va'ekue tape rehe mba'éichapa ha'e omotenonde ipehẽngue kuérape. Ha nomoingéi ijehe mba'e vai. Temimo'ã ohechaukáva. Jahechami mba'eichaitépa hína ohechauka pe temimo'ã. Ág̃ante ajuhu ne mba'aporã. Péva rupive ahechauka ha'éina ha'e temimo'ã oguerekóva. Ndojepy'apýiete voi ndojuhúi haguére ko árape mba'aporã. Eme'ẽ ne remiandu umi mitãrusu osẽséva tenonde rehe. Mba'épa ikatu ja'e? Mba'eichaitépa nde ikatu reñe'ẽ mba'épa ikatu ja'e hesekuéra umi osẽséva tenonde rehe? Jaguerohory tapicha oñeha'ãva osẽ hag̃ua tenonde ñane retãme. Hetaiterei oĩ mitãrusu osẽséva tenonde. Opavachagua tembiapo ojapo oimehápe oho oñemorandu ikatu hag̃uáicha osẽ tenonde. Ndoipy'apýi chupekuéra Ko'ág̃apa hína ndojuhuvéima ojapova'erã ha oikétantepa mba'e vaípe, térãpa oha'arõmiẽtante hína oñemoaranduve ikatu hag̃uáicha osẽ tenonde. Ñambohovaimi ko'ã porandu, Moõguipa ou mal rekyvy? Jahecha jaikuaaháicha hína moñe'ẽrãme he'i ñandéve kuri moõguipa ou. Ou imba'a porã rekahágui, pégui ou hína mále kyvy, ohókuri oheka imba'a porã, ndojuhúiramo jepe, ou pya'e jeýnte ou hendapekuéra, ikatu hag̃uáicha omombe'u chuguekuérape ndojuhúi hague. Mávare ojuhu tape rehe? Jahechami ko'ápe máva rehepa ojuhu ra'e tape rehe. Ojuhu mitãrusu kuéra opitáva rehe. Ha ko'ãva oipy'ara'asẽ chupe kuri ha ha'e katu ndoikéi mba'e vaípe oguereko rupi Pe ha'e ojaposéva ha ikerayvoty omog̃ua heséva hu'ãme. Mávapa oha'arõ chupe hógape? Jaikuaaháicha oĩ kuri oha'arõva chupe hógape, oha'arõ chupe ipehẽnguekuéra. Mohu'ã. Ipahaitépe jahechahína temimo'ã, niko pe tapicha remimo'ã. Oikóva térã oje'éva ikatúva jahechakuaa peteĩ moñe'ẽrã ojehaíva ha avei ojehai'ỹva. Heta mba'e ikatu jajuhu tapére ha katu ñande rehénte oĩ jaikuaa hag̃ua iporãva ha ivaíva. Jaikétapa pype hína térãpa nahániri? Ikatúpa ñasẽ jey pévagui? Upéva katu ñandaikuaa ndajaikuaavéima, upévare hi'ã ndajaikeivoí pype. Ñamboykétapa hína térãpa jajapyhýta ñandejehe, upévare jajesareko porãva'erã ani mba'e vai omombya ñande rekove ha itapykue ñande kéra yvoty ha japytareíma upéicharamo. Aníkena oiko ñanderehe pévatei, ñañeha'ãkena ñag̃uahẽ hu'ãme Ñamotenonde ñanembo'epy, ñamotenonde ñande reko porã ha ñande reko potĩ, ani ág̃a tape rehe ja'éti, marãi ko péva ajaporaka'e, upéva itapykuéma. Jahechakuaáta upéicha ramo ñanemandu'ami jey haguã mba'épa hína temimo'ã. Temimo'ãpa hína ñemondýi, Temimo'ãpa hína tekojopy, temimo'ãpa hína kerayvoty, temimo'ãpa hína mba'e reimo'ãva, temimbo'ãpa hína vy'a, térãpa temimo'ã ha'e hína apytu'ũ, mavaitévapa? Mba'e reimo'ãva peva ha'e hína temimo'ã. Péicha og̃uahẽ ho'ápe ñanembo'epy ko ára pegua, aníke pende resarai, nemandu'áke ikatuha reñemoarandu reimeha guive.